जय मिथिला हम गुंजन ठाकुर अखन अहाँ देख अहाँ सब देख रहल छी अखन मिथिला के आवाज और अखन हम छी बेनीपट्टी प्रखंड के नवकरही पंचायत में नवकरही पंचायत में एकटा काज एखन चालू अछि जे विधान पार्षद एम एल सी मंत्री घनश्याम ठाकुर के द्वारा पास भेल छल आ ओ काज चालू अछि ओहि काजके कोनो भी काजके कतौ अगर काज शुरू होइ छै तऽ ओहि काजके शुरू होबयसँ पहिले ओहि योजनाके जे मेन बोर्ड होइ छै योजना बोर्ड ओ सभसँ पहिले कार्य स्थलपर ने योजना बोर्डकेँ चिपकायल जाइ छै आओर ओहिठिना ओ खड़ा कयल जाइ छै बोर्डकेँ योजना बोर्डकेँ खड़ा कयल जाइ छै स्टैंड अप ओकरा बाद एहि दुआरे खड़ा कयल जाइ छै सभसँ पहिले बता दी एहि दुआरे खड़ा कयल जाइ छै जे पब्लिकके बीचमे ओ चीजके जानकारी रहय जे फलना बाबूके द्वारा ई योजना एलैए फलना योजना एलैए एतेक रुपैआके एतेक योजना एलैए आओर ई काज शुरू भऽ रहल छै लेकिन ई चीजपर नहि केओ ध्यान नहि दऽ रहलखिन सब जे छै से अपन अपन खाली फण्ड लऽ कऽ अबै छथि आओर ओहि फण्डके उठा उठाके सोझे बिना बैन बोर्डके सोझे एके बेर नहि काज शुरू कऽ देलहुॅं ओ चीज गलत देख रहल छी हम कतौ काज शुरू कऽ देलहुॅं किएकि ई चीज एहि दुआरे हम जानकारी छै देबऽके जे हम बाइ चान्स अगर फण्ड किछु आओर अयलै अहाँ काज किछु आओर कऽ देलियै बादमे बोर्ड अहाँ चिपका देलियै किछु आबि कऽ तऽ पब्लिक की बुझतै ओकरा से ताहि दुआरे जाहि चीजके फण्ड हेतै ओहि चीजके बोर्ड पहिले अहाँ पब्लिकके बीचमे दऽ दियौ जे ई चीजके काज भऽ रहल छै ओ सामने हेतै तऽ लोको बुझतै जे हँ फल्लाँ चीजके काज अयलै आओर ई काज भऽ रहल छै

ई नव कढ़ी नव चाउर टोली नेबो जे छै से अहाँ केओ हरिजन दवा अखन बनबै नहि रहथिन जे ठोस मकान अखनो तऽ ओकरा किछु बिगड़ल नहि छलैए जहिया ओ बनलै तहिया से ओहिना के ओहिना एक नम्बर छलैए हँ कनि ओ साफ सुथरा लोग गाँवके लोग सब कनि घिना दै छै तऽ ओ कनि कतौ दबल रहै छै तऽ तऽ ओ से छलैए तऽ अखन विधान पार्षदके द्वारा ओ जे फण्ड एलैए ओ ओ जे छै से अहाँके ओहिमे फण्डमे छै आ ओ फण्ड कोन चीजके फण्ड छै की काज छै ओहि चीजके जानकारी नहि भेट रहल अछि एहि चीजके जानकारीके लेल हम तकलियै तऽ लोक सबके तऽ नहि बुझल रहै छै लोक सब की जानै गेलै जे ई योजना बड़ पहिले लागै छै आ काज होइ छै तखन तऽ एहि चीजके तऽ लोक नहि जनै छै ठिकेदार जे छथि

से ठीक नहि हेतै तऽ ओ यदि चलेबह तऽ तहन जे छै से हम तऽ एहिना हम कहली जे हम तऽ एखन गेल रही ताहि टाइममे तखन हम वीडिओ नहि बनेने रही वीडिओ नहि बनल रहै आओर तऽ हम कहली कहलिए नहि ताहि बात ओ कहै छथि जे यदि वीडिओ बनेने रहितै यदि वीडिओ बनेने रहितै तऽ तोँ एखन तक सुरक्षित नहि रहितै

ई चीज गलत भऽ रहल छै गलत चीजके हम कतहु देखय लेल तैयार नहि छी जे गलत छै से गलत छै तैँ ओ चीज गलत अछि जेना बिना योजना बोर्डके से काज चलि रहल अछि ओ विधान पार्षद जी तऽ अपने देखल नहि रहथिन ठेकेदार अपने देखय नहि अबै छथिन ओ कहिओ जा कऽ रहथिन देखय लेल ठीक छै ओ हमरा ओ कहै छथि कि जे काज भेलाके बाद ने योजना बोर्ड टाङ्गबै

अपने अगर नहि छथि तऽ तहन ठिकेदारके कहथिन जे एहिठिना आबि कऽ बोर्ड टङ्गथि ओकरा बाद ओहिठिना काज चलय आ नहि तऽ एहिना हम अगर गलत काज हेतै तऽ ओहि गलत काजके हम ओहिठिना देखार करबै तऽ करबै हम ओकरा छोड़य लेल तैयार नहि छियै हमरो नाम गुंजन अइ हमहूँ पत्रकारिता करै छी तऽ हम छोड़य लेल तैयार नहि छियै न्यूजके काज छै जे सचकेँ देखाउ जो सच है वो दिखा रहे हैं तो सचकेँ हम देखबै छियै ओहिमे यदि केओ टाँग अड़ाएत तऽ तहन ओकरो हम देखा देबै जे की होइ छै हमहूँ रिपोर्टर छी रिपोर्टरके काज चोरा नुका कऽ कतहु काज नहि होइ छै डायरेक्ट काज मुँह तोड़पर काज चलै छै रिपोर्टरके हँ तऽ तैँ ओ ठेकेदारके डरेलासँ ओकर धमकी देलासँ हम काजके हम अपन काज बन्द कऽ देब ई सम्भव नहि छै धमकी से हमरा धमकेला से डर नहि होवे वाला है ते ते अपन ओ जे अहाँ बनेलियै जे काज करै छियै ओहिमे योजना बोर्ड दियौ आ दियौ ओ नहि दियौ अहाँके काज अइ हमर काज अइ न्यूज बनेनाइ हम न्यूज बनेलियै हम न्यूज डालि रहल छी हम ओ न्यूज डालबै ठीक छै ओहिमे हम एहिमे किछु नहि सुनय तऽ चाहै छी अहाँ जे कहबै हम जे कहलहुँ से करू तऽ करू आओर नीक चीज हेतै तऽ ओ चीज फेर हम देखेबै जे हँ यौ एना वोट देखायल गेल देल गेल लेकिन अहाँ नहि देखेबै तऽ हम अहिना रिपोर्ट दऽ दैत रहबै जे एकर ई काज भऽ रहल अछि ओहिमे केओ रोकयवला नहि अइ हमरा एतय हम गुंजन ठाकुर नव एखन मिथिलाके आवाज सङ्ग नवगढ़ी बेनीपट्टी